meso ako achatarira ukaneta kuvashuva zuva rose asi uchashayiwa simba paruoko rwako a people that you do not know will eat what your land and your labor produce and you, you have nothing but cruel oppression all of your days zvibereko zvevhu rako nezvamabasa ako zvichadyiwa nerudzi rwausingazive uh-huh. ngoremedzwa nokutambudzwa nguva dzose the sights you will see will drive you mad uchapengeswa nezvauchaona nameso ako the lord will afflict your knees and your legs with pain, painful boils that cannot be cured spreading from your soles of the soles of your feet to the top of your head jehovha kuchakurova pamabvi ako napamakumbo ako namamota anorwadza acharamba kupora kubva parutsoka kusvikira pamusoro kubva kusvika pamusoro wako the lord will drive you and the king that he set upon you to a nation unknown to you and your ancestors there you will worship other gods gods of wood and stone you will become a thing of horror a byword and an object of ridicule among all the peoples where the lord will drive you jehovha uchakwisa iwe namambo wako wauchazvitsaurira kurudzi rwawo rwawakanga usingazive iwe nemadzaba ako zvino uchandoshumirapo vamwe vamwari vamatanda namabwe iwe uchaitwa chishamiso nechishuwo nechiseko pakati pevanhu vose vauno vachadorwiswa najehovha i think ndopataari sezimbabwe tiri chiseko chenyika dzese zvakunyadzisa kuti usimuke pamberi pamhota yemuzimbabwe

Jesu anoti mweya waShe wakauya pamusoro pangu ndiparidze varombo evhangeri. Saka varombo ndovanoparidzwa evhangeri kuti vasarambe vari varombo. Enda kuparizeni musave nevarombo why why why why musave nevarombo pakati penyu because inini Jehovha ndichakuropafadzai ndichakukonzeresai kuti muve vanhu vakaropafadzwa panyika yandiri kukupai ndiri kupai nyika. Uh -huh.

kuramba uri muurombo hazvine nechokuita namwari nokuti kuti mwari saka hamusi kundionawo uchiita munamato yavo nditanga waimba yangu itsaona sekunge ihimu yangu itsaona itsaona wapedza ubva kuti mwari wamasimba ose ndauya zvekare Ndini mwana wenyu wetsaona uyoyo, usafunga kuti zvichachinja Mwari izvozvo. Regedza timunamato twakadaro. Jehovha akati mushoko rake ndinoda kuti ubudirire. Urombo hwako haune nechekuita naMwari, une chekuita newe. Iye ari kuda kuti ubudirire. It's either pane something chauri kuedza kudzidziswa naMwari chauri kutadza kudzidza kana chauri kuramba kudzidza. Mwari achibvisa vana veIsraeri kuIjipita vachiyambukira kuenda kuKenani, akanga akavarongera kuti 40 days vanenge vava muKenani. Vakatadza kudzidza, saka vakatenderera murenje for 40 years instead of 40 days, vachitadza kudzidza zvainzi naMwari vadzidzi. Nditarisei mese Africa yedu, nditarisei mwari akasimudza munhu wake semasimudziro akandiita ane dzimwe nhamo dzaanokutendera kuti upfuure madziri kuitira kuti akushepe usave munhu asina kusimba mwari anokutendera humwe urombe rombe hwaanokubvumidza kuti upfuure nawo anokubvumidza kuti upfuure nemuwildaness kana uchizoshandira mwari senge inini nemarenje angu andinopfuura nawo asi ukaona upenyu hwako hwese hwakuperera huri murenje haasisiri mwari hwandiwe forty days mwari anofanira kunge apedza neumurenje waakugara munyika yeuchine mukaka ukaona uchiramba uchingotenderera tenderera murenje Ameno, iwewe nemweya kumadzinza kwenyu nezvi hazvisina mwari mukati ende iwe ukasasimuka kugadzirisa upenyu hwako eh, upenyu upenyu hauna remote wotosimuka unotikinya wega kuti zvichinje kana wada kuwedzera volume kuti iite volume bo wotosimuka upenyu hauna remote yekuti wakagara wako wakadai uchiita iso aa ah, ah, unotosimuka unobaya baya nokuti ite volume bomb mandinzwa urombo hwako haunei chekuita nekuti sekuru vangu vakazoda so vakazotora zvikwambo ndo vakazoita kuti zvakazoda so zvakazoda zvikadei zvikadei vakandiitira utsinya vana kundiendesa kuchikoro aa ah, ah, ah, Uh, sorry sorry hauna kuendeswa kuchikoro mai wako akakuitira utsinye asi uri kuona here kuti iwe uri wese kudarika mai wako une utsinye hunodarika mai wako mai vako havana kuendesa iwewe kuchikoro iwewe hausi kuendesa iwewe kuchikoro ari nani ndeu ava vakaitira umwe munhu iwe uri kuzviitira utsinye hunodarika hwakaitwa namai vako kusakuendesa kuchikoro iwe hausi kuzviendesa kuchikoro nei une makore mangani manyarara ameni baba bishop kubvira pandakaiswa mafuta eubishop handisunzwa zvahamino zvahamino zvandakungonzwa zvokungonza vanhu zvavasingade kunzwa ende wailisa mwazvo nge hwani yataura chokwadi ini ndo chamunondidira uri kuitei neupenyu hwako mwari ari kuda kuti ubudirire iwo ndione problem namata chete hakusizoita kuti ubudirire ende misodzi yako nyange ukazoita imwe yekunwa yekudidira mukapu chaimo uchina isingo haimbochinje upenyu hwako zvezvekuti uchichema ah, hazvichinje god is moved is not moved by tears is moved by faith chema sanoshandwa nekutenda amen amen nhasi jehovha ndataura zvamanoda kuti nditaure nawo

Amen. Mweya vanhu iponeswe. Hallelujah. Tivake. Yes. Tiite zvinhu zvine musoro. Amen. Pamazuva ano ekupedzisira. Amen. Mwari anoda kuisa pfuma mumaoko edu. Amen. Vada kuti tibudirire. Yes. Ndoda kuti udzokere pane chese chaunoziva. Chese chaunoziva chawakanzi naMwari uite chausina kuita. Unogadzirisa. Because uri kutsauka. Uri kutsauka pane zvawakanzi naMwari uite.

kutaura kwamwari amero murimi zvese zvese zvinopinda zvese zvekuti anzi ndataida i obedience ukaona munhu ari kutaida ari kuobeya ukaona munhu ari kupa ari kuobeya ukaona munhu ari kushanda ari kuobeya but the single key to your prosperity one key is obedience obedience obedience to god

as the church and I'm going to share with you where God is taking us.
Ah, Mwari ari kutendesa kure kure. But God is taking us far. Mwari ari kutendesa kure kure. God is taking us far. Be obedient to God. Titeerere kuna Mwari. mandinzwe nditaura mandichipa dzoko repa zvipei zvakazara kuna mwari muteerere mwari muteerere mwari mwari haasi munhu kuti angareva nemi haasi mwanakomana womunhu kuti angashanduka

taa vanhu vanozoti ndrimurombo ndingatengese maswits inini hazviite ndikanzi ndrimurombo unoziva ndiri kushamisika nezvikuitwa namwari vakomana vaiti vari kuroora vachitengesa macream donuts iwo wakamira uchiti ndinozonzi ndiri murombo ini ha nezvandiri nezvandiri izvi ndinganziwo ndinganziwo ndikutengesa here musi unoyu ndakandocelebrata mukomana anga achiti nezuro umwe akaroora makore nemakore tinetsana pana botirore vanhu vari kuroora iwe wakamirira kuti ningirina achazotonga nyika yebva yazonaka hakuna hurumende inoya maona ningirikina akauya panapa mangwana achibva tadzimirwa hakuna anoya akadengezera kuti iyi yese ndakakudzai zvakataura namambo uya uya anonzi ani wekukinya uya ikinya here anonzi ani president weku museveni akabvunzwa nzi vanhu vari kuti chibvaiwo mupe wangu akati ndobvirei ndiri kushandira mhuri yangu haasi kushandira nyika ari kushandira mhuri yake hmm, musaimba nevanhu imbai najehovha hmm, imbai najehovha saka ndakataura nyaya iyoyo haa vanhu vanhu vakara munhu wani akanditera ndimai apostol mudzimai wangu handizi kuti sei ndiye aifanira kusanditera kuti haa idzidzi ndodziziedza life moments yaane zvese mainstruments ayo yakabva pafree market yakabva pafree market vanhu kuzovhunduka kwabva muprofita bulawayo profeti chiza vaye pana pakati apostol sibie ndakagara vakati apostol sibie there is grace in this church for free markets vanhu kuti ah, ndikati oh, oh munovhunduka nekuti oh. gore rere yandikati macoin coin yari kuraswa inhongai mari iyo ichatenga rimwe zuva vanhu vakati ha vanhu vainhonga vanga vasingaregedzi vachindiseka vachindipa macoin kusvika raita nhingiriro remacoin kudai one day gona akangomuka akangoita degree yekuti macoin akutenga ndakatora macoin iyo aendeka pagogospia vakatanga project yehuku nemacoin amainhonga muchirasirira kwandiri macoin Makwenyu. Kubudirira kwemunhu akatsaurwa naMwari hakusimbori kure naye mubvuri wake unomuteera kwese kwaari zvinongoda bedzi kuti iye angonzwa kuti mwari ari kuti oteedzera zvekutaurana chokwadi chokwadi chokwadi inini kwandiri kuenda ndiri kuona chiedzi iwewo ukaramba uri mudima haisi mhosva yamwari kuti uri kufira murenji don't die bitter at god it's not because of god i don't know how i'm going to die but that time i'm telling you i'm not going to be like this iwowo ukangosara uri pauri papo usazope mwari mhosva mwari ari kuda fani famba newe mwari ari kuda Mwari wangu akuda kufamba newe amheno vyo kugara. Ukaziwana kazi Mwari anondiudza tumwe tunhu so turi very funny but hatuterewi. Ndakati rimwe gore ndikati pachechi pedu hatichade munhu ano I'm still in time chikuziva ndakupedza hatichade munhu anobvisa mari iri less than dollar varamati because ah, vada mari mari dzamunobvisa kuchechi dzenze hadzipiwe inini dzinopiwa kwani idzo dzekunzi appreciation ndodza ende bishop munozotaona appreciate kwa kwanzi pafounders day hamene dzi pane yakazotaurwa nafather yekunzi kana paitwa musangano ndiwe yakabviswa last year ndati dollar saka ndikangodaro so pane vanhu vane naomba vakutaurirana manje kuti muri kuzviona sei muri kuzviona sei sei E, nyaya yekungwara ngwara ndiyo inoita kuti vamwe vanhu muite nzara kusapusa pusa so kwakonzeresa vanhu vakawanda kuti vaite nzara nzara yekuti munoenda kumba makutora saka bhozi dziri kutokakuleta kuti dhora dhora dhora dhora dhora handichaita ah, mari yakawanda imbomira imbomira saridzi ridzi mwari akandidzidza chinhu ichaakati paunosimudza standard yako pakupa uri kusimudza standard even pamapirwo aunoitwa nhasi kwanzi pari kutangwa pari kutangwa appreciation yabishop ndaona ma100 achibuda pana ma100 us and i was not shocked because inini handineti kupa kupa vanhu you know ndandichitaura nagodi anondigera musoro anonyazotigera sometimes 11 o'clock pakati pousiku ndopane ndaita free 11 o'clock like musi unoyi eh, kamanje wakandigera nguva iyi two days ago kuma 12 pakati pousiku ndopaakandigera right andigera apedza kundigera saka ndoita sei ndomubhadharawo nebonde andimubhadhari nebonde ndomubhadhara neus ndanamupa us ende iri nanewo ndino ndingashamisike kuona munda wangu wazara mazambiri ngei ndakaisa chibage pasi ko zviri kufamba sei chaudyana ndochaunokuwa then i go into a hotel but musi unoyi ndakazviendesa kuhotera ndega ndikaarega imbonodya ndodya ndapedza ndoburitsa us ndopa munhu andisafe sit time harvest time saka iwewe ndiwo unoratidza vanhu zvauri sekuti paye zvandogara ndichitaura kuchikoro mukomana akauya akakubata kudai so ukaramba wakanyarara vese manje vanoziva kuti hapanopindika asi akakubata ukamuti zenya rekuti anoona nyeredzi une statement yawatotaura pamusoro pako matitirwa unofanira kuitwa iwewe kana uchiramba uchiudza mukwenjere kuchechi pane zvauri kutaura kunyika yemhepo pamusoro pemagamuchiriro aunoda kuita nestandard yako ndinoda kudzidzisai zvinhu zvekuti munondifungira but ndinoda kuti uzove murombo ndakudzidzisa uchindifungira zvaukuifunga wozina handirarameka life kwauda kurarameka mwari ndiyo vanopa change Ngwenjere uyu unoenda naye kuTM here ngwenjere uyu? Ngwenjere unopinda naye kuOK here ngezuri ndati kuOK namama? Unoenda nangwenjere here kuOK? Ani mungona? Saka the way you present yourself in the presence of God even with your gift is the way he responds to you. Vakudzidzisai zvokuti mubudirire zvamafunga nemiwo. Amen. asi chandoziva chekuti ndichitaurwa daiso pane three chete vanozvibata obva vati zvataurwa nafather inini ndiri kuzvida then vamwe wese ungoti haa ah, mukuona paya pane anoda kuedza kuningirikina so ende akazvidzidza ini akazvidzidza kuti maprinciples amwari anoita kuti mubudirire kungwara ngwara kuno unoona munhu akangwara ngwara asi kuti unyatsoona kuti chiri kunyatsoitika muupenyu hwake chii hapana kwanongoinatsoona kuenda ku these principles work we are going to receive an offering today starting neuku as usual come here and there or actually we can say uku neuku let's bring them to